mogo tye ma romo konyi adada pien gitimi nono. Iciro mere iye ci itimo gin lacwinyi mito. Subscription mo pe gwok ka dong imito level me timo gin no moni ni aye ci iromo dong me bi subscribe-bi. Ento pol kare ka imito subs ka imito gin no mo keken i wi yamo-ni ma mito culo ne nyo subscription ci omyero inge kong ni imito timo gine ki ngo. By the time gin ma icito ka subscribing me culo, I mean subscribing me me tic ki gino moni ni nongo gire dong ingeyo gire pingo imito. So pire tek ka inge free options nyo ka item kong tic kwede free trials i jami mukene wa applications mogo me calo calo calo CapCut gi cere maybe chat GPT paid version gi nga gini ka tye onyo AI mukene madwong ata ma kiculo gini wati loko ikom AI me nono so ka imito mere penyo jami mogo apenya mere keken ni ai atamo ni iromo actually tic ki free versions ki nga gini pien konyi timi jami mogo ci ka gin ada cene tye ma imito culo ne acula ma imito tic kede ma iculo acula mere mere me yomo cwinyi iromo bene timo ne ento AI mogo tye me nono like iromo cito ma itiyo mere ki AI they will help you a lot ci aneno ne ka watye lok me nono chat GPT tye malo kwica Tye among the top ma iromo tic kwede me nono an timmi jami man ni aura chat GPT tye i kingi tye Microsoft kilwongo kongo ni ngo kilwongo ni Microsoft Microsoft copilot Microsoft copilot bene tye me nono. Ci nene, ma egini jami ma romo konyi itimo kwede jami, itimo jami madwong. Ba dong jami ma in itimoni, ti iwiyi ba, jami ma jami weng ma in ibitiyo kwede me timo jami weng ma ibitiyo ki AI me timoneni, omyero inge ngo ma imito timone before icak ticci gino moni. Pien gire, iromo pwonyo ni iculo gin moni ci iniang ki anyim ni ah, gini bene aromo timoneo ki free version ki nga gini. An me suggestion na tye ni ka imito culo gino mo keken i wi yamo application mo keken i wi yamo omyera kubed icul pi tyen lok ma romo weki nyang onyo inongo cene ni ma iketo iye ni ka ngera mo tye i computer center ma handling a lot of clients ma iromo tino cene makato ma iculo ni idwe acel ci it is wise to pay for AI wek otimi gino moni ka imito tic maybe ki Google Gemini pro top not editing nyo solving maths questions nyo timo gino mo ma dok inongo ni free version pe timo and gino nongo kelli cene nongo weng that's wise iromo timone atima. Wati temo mero waci ni pi jo ma tye ki kero ma romo culo jamini onyo jo ma tye ki kero dok inongo ni ticci dong in pe iromo piri keni cul it is very wise cul AI ni ka ingeyo tic kede cul gini cul acula culo ne i Uganda ni gin romo bedo tek pien myero iket akaunt akaunt namba ne Uganda tek dong dong ilok me keto akaunt ki pyet ki kwe ayayaya balle oo An pe ni ilwora alwora. Wa, wa, wa ngato mo, ngato mo keken ma tye i kinwa ni ka adedene ni dong iwinyo cim wai put yo pin. Mm, ha. Bale ba, romo mware okenyo pien ja la ket pien na ngena pe ben niang. So, pire tek ka ikwana about ngo ma imito timone. Nge ngo ma timme iye before iketo pin gin mo iye gen ma timme iwi yamo pe iket pin ni ata pe iket account number ni ata pe iket log in details i kong ni user name ki password pe iket gi ata i jami ni kong iniang gin mo ni ka dong iniang ci itimo pien ba eeh cene dong pe o con ka dok ngat mo oyweye o mere tim me ngo ni kwo nyo kwo iwi yamo nge mo oyweye me account ni o flap.

Claude tye ki free version bene ka imito timo dong gwok gin na dong complex ka in itye maybe ibedo lapwony nyo ngo gin iromo culo jami ni pien konyi adada ka ibedo lapwony ibedo laticene ileb me computer centers nyo itye ki stationary ni mo ma icato jami ma kwako kom CV gi nga nga gini iromo culo iromo culo iromo culo Claude iromo culo paid version me chat jami eno ni ibo konyi adada pien en bimiyo prom ka okelo gin imito ni i saving prom eno ni igaka tic kwede ki nying mapapat keli the same things keli exactly those things weko tic bedo yot pien ka dong ikwanyo gin irudo aruda dong loyo dok ngat icako typing jamigi acel acel acel acel acel ci anenone so these things can help kobo konyi i level ma Wa in ikomi ni bibedo surprise adada wo. An te weko cene kara kara. Ba wek be idonyo i jami ni matut tutwal nongo iketo cene iye. Ento iketo cene gin ingeyo tyen lokke ni kong gicak ki ngeno ne ka iket cene iye. Ti neno ne wan wene ti kany ka pwonyo jami. Ento anongo ni pire tek ka ingeyo gino moni wek ngat mo bene ma inongo calo mito ngenone gunge. Pe wangeyo jami madwong ento pe gengo ngec mo matitidi ma itye kwede ni me pwonya gin mo. Itye ka neno ne pire tek ki ngat mo pe ma ngeyo jami magi pire tek ki to ngec ki jami mukene bot ngat mo. Tek angeci tye i kom piota tek angeci tye i jami eni me dongo jami eni matye ka bino manyen nyen ni a me lok ada ba koni tidi nyo idit ba pwonya pwonya ka an pe angeyo nyo ka pe angeyo to in bipwonya co watiyo ki tools eno ni watiyo kede wek olok kwowa igeno mo paka ma watimo. Ka itye i maketing cit i tiktok ka itye ki biacarani mo cit i tiktok pe ipar mak gin mo keken ma make ket iye kunu pe ngene ket jamigi welgi weng ket kanya itye iye ngat mo romo bino ngo. Neni ki kunu. Kadi ni ngo, ti jo ma yenyo wel ka jami i TikTok, Facebook ki nga gini. Pe icaa calo eni ni jami pa lutino onyo jami me myel mogo time adada ku. Gi ti loko kor ka dano madwong ata gin wa bi loko wa bi mede ki waco ne pud dong wa bi mede ki waco ne. Cit itim gini pe ilwor gin mo keken. Ka icato war cwal warni i tiktok cwal i Facebook ka icato bongi cwal bongini i tiktok cwal i Facebook ka icato lureme nyo itye ki cwalgi weng kong it was a joke cato lurem kong but ka icato dukanni icato moo icato kic icato mugati icato keks icato otok icato cawa Dano madwong tye ka mito gini i tiktok cer iketi an niya en acato gin ma kuman acato ka ma kuman acato luwel ma kuman acato bot jo ma kuman bin inonga ka ma kuman i mall ma kuman i ot ma kuman i yi street ma kuman bin gulu bin lira bin kit gun bin pa der bin kotido bin teso bin UK, Kit tye gin mo keken ma tye meja, kwo dong tek o con, pe dok iwek kwo obed tek makato o. Jami ni tye kany, data me alip aryo romo wek ki ingeyo jami madwong, tii kede, tii kede, wan weng pe wungeyo gin mo, wan weng wabingeyo gin mo.